Bono ona oo nkienerete iga mpaka buna omosasi buna mzee amenyete aa, buna asirete, nonye narenge iga mpaka buna twamwenerete togakora, naye riria bono chianga echio chiane chiranete back, bagansa gontebia ng'a aye mochie oyo takeire kororokana iga iga genda obere esimamo omino nkobabori ngai ngochie, mama timeti ase are, omzee osirire, nki ngo ngai ngochie ngai nki ngokora. Naria bono bachete bagaa bagantura bono. Nkabata, Tiga nkorete more eshida, na amang'ana amange iga iga ninka, mokonyara gotagora nyomba monto kamenyete ororo. Baria bagateba, Intwe twatebiwe totagore enyomba. Bakasoerioka kera manka aro bachakire gotagora bono ngateba, Niye ati eye anchire bika tingonyara korwana, tiga ng'ende ndipotie omogambi. Ng'ai motaete aende? Ise taiyo, mobao mwaotametie asare, oyio nomwana ogwekorera egasi yaye. Bono naki nenge korera gaki oyore orankonye, na inche nduske iga ri mbere isiko iga iga, nabo okonyora nabeire omoibi konya korusia rusia ebinto bia abanto, Okay. neyio etari buya gaki. Ninkobateebia, inche ninkobateebia bairane enka ase obo babere ororo, batigane amang'ana amange, nabachi barwanere oborimo bw'ense oborimo nabo togokwa tobotige. Ense eye togo- egoeta tore, oborimo nabarwanere mwishowe. Inche ne chibesa bakaba richiera ere baise konya oboremu. Bono inche nigo ngobatebia batigane amang'ana amange, kari babwate agake tiga bari karabu, nabo koboka mambia nabo okonyora Nyasaye tori komanya buna agokoiborera chinchera.
Mwanche omorigereria nerituko rinde intee gokoretera omoganda korwa chinsemo chia Kanunda. Kanunda nigo igotoka ime ya Nyakoe ward, Nyakoe ward nigo etoka ime ye constituency ya Kitutu chache south, ime ye county ya Kisii. Aiga nde gokoretera omogano bw'omwana oyo omoyio orente Kana, ise nigo asirete, mama omwabo nere nigo batiganete na ise taiyo ase enka eye iga, omwana oyo nere bieka ore ase enka yabo. Nabwate abana bamwabo bande lakini bakare na ng'ina. Omwana oyo iga nabwate omogaro sana, onye mwarora emetandao amatuko amaya iga omwana oyo natagorirwe enyomba yaye, gose enyomba yabo eywo bono amenyete, agatagorirwa. ne chianko chiaye naboigo echianti chiaye, eyio ochikong'eresa baadaye ning'o oyio orenge ase eng'encho inche timbamanyeti. Ekarusigwa ekerama yonsi eye pi, iga akorwa ase akorwa akanyora ng'a enyomba ekerama akere nse. Abanto bakaimoka igoro baka omochifu na abanyakenyoro, erio bakarora ng'a aya ntakaneti gocha gokorerwa ebinto ebi iga. Bakamoiraneria amabati through help ya omo MCA. Bono rero nateba ng'a tiga toche iga iga erio tomanye story ya omwana oyo. aah, ng'aki ogokina kwaye kore, because ekero nare konya ko kwana ere ang'e resete ng'a gaki inche motokonye, at least nintwara nonya nkende ndakore genkonye. Bagosibia bagateba ng'a ntakane ekaibwata buya egacha bumba, ende ekaibwata bobe egasira. Nabo onye koboria abanto ekes ekegusii kegoteeba ng'a mwana ogande mamiri makendu ninki? Mh, oyonde agateba ng'a mwana ogo. Ase gotwara gose nonye na ekero okomorageria amamiria ache iga nonye gocha iga iga nabo okomomena lakini oyo obande nabo egokaba erakong'u ah bande rende ekegusii eki nkonya ko elaborate gokiera ase chinchera chire chinyinge. Nabo onde ekenyoro ekero gia kanunda iga iga, eri toikaranse na omwana oyo iga torakwane amang'ana abere atato, abagusii buna more abaya, ngokonya more nonye na oyo motamanyeti, na oyo iga takoba exception because ekero achire story. Naende twaretire omogano oyo gocha ase more, nkoba more abanto mogokonya abanto baino. Eyio ere buya, konya oyomino karoche, nari nere mambia arakonye abande. Abanto mbare bakonyetwe rero more ase more ase eng'encho y'emesaada mwakonyetwe. Naende abanto mbare moumisetwe, Nyasaye akabasesenia rero mogakina, naende mogokonya abande. Nabo iga nabo akoba oyomo obo ogokonywa bono, kaka arache abunbe nere ache gokonya abande. Naende mbuya mono ase baria bagenderete konya gotusupport. Eri toikere abanto abange ase ebinyoro ebiya bieto bia gusii tobaretere emegano buna eye iga, ase engencho morare intwe twaba chiambasada chiaino chingiya ase okobakorera emeremo eye iga. Chenkorokwa Mark na itiga tokwane nomwana oyo iga erio atwerese omogano oye. Karibu sana, ng'aki okorokwa enduma? Summary otanga korokwa edium ya kundi osoro Yes.
iga noa nka Ase aya ng'aki akorokwa? kanunda Kanunda. Ekenyoro eke ng'aki?
Mwonchiri. Eh? Mwonchiri. Mwonchiri. Eeh. Ooh. Ekero atebia ng'a igoro egokina kwao. Inche nao nkinerete iga iga, buna korwa nde omoke, omong'ina onde nigo amenyete aa nomoga na omze. Tata omino na mama omino. Nabo bamenyete aa.
Aha. Bono buna bagosanete bagaetana bakagenda, inche ngocha narenge igaa nabera bera, nagenda esimama nabera bera, mpaka buna naikerete bono omonsa asirete. Igo tata omino bayachete bagaetana na mama omino. Kore emiaka erenge? Nabwate thirteen years tokegenda na mama Okay. lakini nkoba ne eng'ige nkoirana nacha naika naende nagenda Wache kwarora tata omino naende koirana ase naende mama. nairana ase mama Okay. eh. Mhm. Bono nabo nkinirete iga mpaka buna omosasi buna mzee amenyete aa buna asirete nonye narenge iga mpaka buna twamwenerete togakora, nari bono chianga chiane chiiranete back. Bagansa gontebia ng'a aye, mochie otakeiri kororokana iga iga genda obere esimama omino nkobaborie ng'ai ngochie. Mama timeti asare, omzee osirire, nki ngo ngai ngochie ng'ai nki ngokora. Nario bono bachete baga bagantura bono, nario bono buna omzee asirete nonyiranete nkabera nka. Nkarora ribaga riokonya koberabera ne chiango chiane kobaretera emechando babwate emechando, tiga nkore egasi y'amaboko ane, ng'enyorere na inche. Bono buna nkonya gokora kora iga, chianti chiane nabo chiachete, chikamboria inki ogokora igaa, bagantianera, bakagenda. Bagakora after amatuko abere, bono aria bachete bagantura ekemambia, inche tinamenyete ning'o, genge five thirty, inche nkoimoka nkoigora. ngosoka ingo isiko nkonyora na aunty yane na baba bono isiko mwabo baba na uncle yane, bagontebia totagete osokie ebinto biago korwa nyomba agwo bionsi pi, osoki gocha ogende gose kwenda gocha enyomba eye totete konyebeka nse, nkwaborie bono ekero mogotagora enyonga ng'ai nkorenda komenya? Bagontebia intwe ntotete gokorora iga bori momba omwati bwari moga, tinkwaneti kende, ngoteba tiga ng'ende. omogambi ankonye ndore naki amang'ana aya akwera, ngoika bwa omogambi, buna naika bwa omogambi nkanyora omogambi taiyo. Buna nanyora omogambi taiyo, ngatebia moka ngakwana na mokaye, mokaye akamoakera esimi. Buna omong'ina oye amoakire esimi, okogamba nere okomotebia yaya omwana oyio motome mwango momoturetie. Nkogenda momoturetie, togocha na omoturetie mpaka amo, omoturetie okonyora ekeene enyomba eyarusigwe amabati. Naende bono ba. nario omogambi achete abwo nario abanto bachete, ensako egakwa nario bono abanto batete yaya igo mbobe mokorora omwana onde naende nwakinerete iga, ng'ai motaete ande, ise taiyo mama omwao tameti ase are, oyio nomwana ogwekorera egasi yaye, bono naki nengekorera gaki oyo orankonye. na inche indusie iga mbere isiko iga iga nabo okonyora nabeire omoibi konya korusia rusia ebinto bia abanto, Okay. na eywo etari buya gaki. Mbuya mono naende mbuya ase okoyeresa buna kweyerasire igo. Ah, lakini ninde gorakoborie amaswali abere atato ase eng'encho ya okobeka clarification y'amang'ana aya iga. Ngoteba ore chiango chiago ne chianti chiago. Sobo, tata omino iga iga, chiango chiago mbarenge bare, ne chiantu chiago mbarenge bare, na abaiga bare kwekurwa nembara biabo iga.
Chiango chiane ebare chiango bare batano, lakini bono bande mbasirete abare batigarete mbatato, ne anti yane neyemo na. Baba moke bono.
Bono aba bare gokorwana imbarabio y'abase aba batigarete. Neantu yane, na omomura omokogoti enko yane, omomura omokogoti. Na baba bono, omosike omwabo baba. Emiaka erenge obwate? Nda 17, 18 hapo. 17, 18.
Eh. Inki bagokobunia ekero kwatemete kobori gose gwatemete koigwa? Aye bono, inki eke bago bagotebera bataete goko ba gotagora enyomba ya tata omino eyio omenyete aye?

Bakorasuguma ebesa eyio nabarabwo.
Nainwe mbarenge more? Tore bane, abamura babere, na abaiseke babere. Bono buna tore gaiga naye bieka ore. Eh, buna Ah, toramoche bieka. ekero tata omino aye ne- a- a- asirete Mm. ah, mama omino nachete amatanga Tarenge ororo ninche naye ngoche bieka. abana baria bamino bande Mbarenge ororo, bono ekero asi- omonto asirete omong'ina onde Uganda arenge. Oh your mother. Eh, Okay. bono inche neneti omonche. Okay.
Eh, So far ngokwana one mama omino. eh, bono nacha noare nsoba are, ngokwana tore nere, na- nante ngochare omotinyi oikomia lakini bono inche timaeti buya bono naki. Achareria.
Alse- ah, natete ngochare. Eira nega.
So so far kwabire kogo fight aye bieka. Enyomba endi gwachagete komenya oo. Buna omosasirete
korwa buna omosasirete nonye nairanete ngansa kobera. Ekero barang'ete embe ake nkaratama naende nkarendwa baba naende buna naberwa baba naende ngateba baba ninche embe ere ororo. Kende ninki kiayia nabo nkobeera aiga, micho enche ntebe gusoka. Seito ngosirere.
Nkairana Nkairana nka bono, bono onye nogokunkwa ere nka bono ng'aki nki ndakore.
Ng'ai gwaigete amasomo?
Nasomete ngaika grade seven, tinchieti kwenda eight. Nki ng'aki bwatete esukuru nki kiarenge? Bono omonto oborete ogonsapoti, omong'ina onde taiyo na omosibu nasirire, bono ngasinywa ng'o ngotamera. Ngateba, Bono onde ta, kera omonto, noyende agokonyora omonto abwate omochando. Bono ngateba, bono egento ndakore, tiga ntamere ebibarwa ebi, nabo birankonye ande ase birankonye na ororo, ribaga riokoenda koiba. Gose noeta nonya isiko mwa omonto, nabo okore omonto agogotebi ng'aki kwabogoirie egento gete otarabogoria, igo kwabekeirwe kwabeire omoibi.
Ekebarwa ki ebi gokora? Buna mjengo. korema nonya mogondo iga, yaani gasi eria oraganie ngokorere iga ende yonsi nabo ngogokorera, bono ng'a karia agake nanyo kwang'eire nako nkogora kende ndie.
Ase omochie oyo iga erio bagocha gogotagorera, igo korwa aye gwatebire nkogotisiera barenge. Ee mbara mbarantisiere take bakarantee iga enda, nkaraba bono anko yane oyo omokogoti bado, Nara nambwate nonya ebigoti igaa erinde bado ng'a nachiete nkaripoti, abasika eeh nyanchwa bagacha igaa bakaa agatama bagara bwate bwaterire amang'ana aywo, bagacha agatama bono bado akairana bono ekero nachiete obaba. Naende bono buna nairanire bado naende bado nabo agansa iga bono bakabwaterana na mosike omwabo eh.
Kando nabo bagokorwania aba bande, Gose ase ekenyoro onde naro ogogosupport. Bono ekenyororo buna ekenyororo bono nabo ba support nabo bacha bakankaa ng'a buna ekenyoro iga bagateba yaya omwana oyo takonyara koruga iga nsoma, omwana oyo takonyara koruga iga enda ande. Igo na ase efamiri onde naro ore gosupport ore gokana nonye na abaiga ng'a ab ebi egasi egento eke mogokora mbobe, tiga omwana oyio ame sobo. Mbaro buna enka yane naro buna chianti chiane mbaro obake.
Bono rituko eri iga kwachire batagoire enyomba, enyomba eye ekero bagotagora nogo kwarenge ime? Nonya ekero banturete. Buna nasoka, abamura abwo babere nao barenge aa. Buna bantura nasokia risiko abwo, bagontebi sokia ebinto biago, riria ntarachia gokwana kende bagatebia abamura abwo soe manya gotagora anya gosokia ebinto ebi nyatere go onye gatari gosoki, tagora enyomba ntotete tikonyorera kere inse.
Nobachete nabanto abange. Ebachete nabamura benge babere. Mm. Eh. Batagore nyomba ende ense pi. Pi batete konyorusia enyomba batete konyorusia ororo bate- Gwatemete kwagio na barabwo. natemete kobakani ngabati tiga nkoreta more eshida na amang'ana amange iga iga ninka mokonyara gotagora nyomba monto kamenyete ororo Mm. baria bagateba intwe twatebiwa totagore enyomba Bakasoa rioka kerama, nkarora bachakire gotagora bono ngateba niye teiyo anchibe iga tingonyara korwana. Tiga ng'ende ndipotie omogambi, omogambi nere orache nabo akonyara kogamba eke na ekenyoru kiaye, nere orare bono naki aragambe nabo amang'ana aya iga aere.
Igo mbagete gokora korusia amabati onsi pi? Mbarusirie amabati onsi, bakanyebeka nse nario erio omogambi achete, bagakwana egento kia abanto abwo mbabwate bakairuma, bakare omogambi oye agiaka akaira riisa agateba tiga nche ng'iranerie omwana oyo amabati anyare koba agakonya kobera oo, amang'ana aya aye gakonyara koenderera, barore naki akwera. Wendi otaika ase omogambi, kangoirana onyore nonye na enyomba etagoire. Mm, Bono omanyete tangoba gocha nanyarete. mapema okonyora ng'a baikire korusia amabati oo. Eh, Okay. Ng'a bono ochete koirania amabati. na omogambi oyo agie.

After amang'ana aya achandiki ibada tokwane amang'ana amange lakini tanye gocha nkagerete naba oranyore ka arengereti gocha.
Amatuko araetire mpaka bono? Narachire.
So far baria bare gokokorera amang'ana aya chianga echiago ne auntie yago? Gese amang'ana aya aye bakama batiakairanigwe, naende banya koreta bura buru ende gati yanda. Mbanya kororokana noyo enko eyio yane nabechwete mpaka bono tanya kororokana. Kware konyora ribaga obakwanere ase ekamera eyio, naki kware kobatebia? Inche ninkobatebia inche ninkobatebia bairane enka ase obo babere ororo, batigane amang'ana amange. nabachi barwanere oborumo bw'ense oboremo nabo togokwa tobotige. Ense eye togwe ogoeta tore, oboremo nabarwanera mwisho oye onye ne chibesa bakaba richiere baise konya oboremo. Bono inche nigo ngobatebia batigane amang'ana amange, kari babwate agake tiga bari karabu. Nabo okoboka mambia nabo okonyora Nyasaye tori komanya buna agokoiborera chinchera.
Abagusii ngokonya bare abanto babo mpaka baria batamanyeti, lakini ekero omonto agokonywa goika abereri gokonywa, inki otagete inki oraborie omogusii ore isiko iga agokonye? Sinche bono naye omomura omonene, gwatebirie ng'a mamomino nagwakire esimia agateba nabo atagete koirana, ta nki oragani gokonywa erio ogenderere nobogima bwabo aa aye ka ochi gokonya nonye abamino aba abake. Buna bono iga, egento ndagani korakonye. Enyomba mbairanie, amabati mbairanie, lakini bado emburangutu ere ime. Emburangutu ere iga ngonkonya bare bache inche noe amabati, nabo ekoba at least nabangire noe ekosi ende na inche nteme koerwanerera ororo.
Amabati arenge enyomba eruete? Tinkonyara komanya, omogaka onde nere oagachete. Lakini nkagerete nabo akoba almost 40. Almost 40. Eh. Okay.
Eh. Uh, igo mwanchu morigereria onde bwensi orata gochenchia amabati enyomba eye iga nabo igo at least ero sigo noe ne chitirisa buya iga nabo gogotwakera esimi erio tokonye muro iga akorwa gwakwanire igoro ya masomo ne nkanyo kosi bangire nonya polytechnic mm -hmm. nabo ngosomera kende oro noe plumbing mm -hmm. noe mechanics nabo ngosomera kende nche Inche nyore kende korwa aro nte ng'aki nakonyetu naende nabiokire korwa ng'aki abagusii baminto mogenderere na omokia oyio oyio. chikosi ne chingiya naende abanto basomire chikosi igo nore ready gosoa ekosi? Ee ninde ready nsoe ekosi. Ekosi osomere chikosi echi ko nonya obwagachi, plumbing, obwate mechanics. Eeh ti nabo ngotema nabo nkwe naende nengo at least nengosoa ekosi nabo yengonkonya eeh nabo ngotumera ororo Aha. nabo okonyora gegonkonya na inche nkoba omonto eeh. Mwanche omorigereria iga gusii bono iga buna tokwana iga chi TVETs nchire ororo chire around iga ninde agoyegokig'a chi chi TVET nere ande aa. Nere buna arogoro aa ntobwate ang'e egesunami into nabo okonyora ogokonya kwenda oo. Naki ekorokwa? Ekorokwa kia Mwasi Polytechnic. Korwa Minoga mpaka ororo ne distance eng'ani ng'aki? Eh teri are nigo igaa buna ngonchoka abwo iga naikire esukuru eh. Naende eyende nere eri? Naende eyende nere nsa Nyakoe igaa ward Nyaure. Nyaure. Nyore what? Nyore polytechnic. Polytechnic. Eh. Igo omonto aise kogoakanera school fees buna nobwagachi obo bondi okoenda mm. eh, ekosi eri oratake gose no mechanics mm. eh, gose plumbing gose nobo bondi bwa machinery mm. igo nabo okogenda nabo nkogenda mm. mm. mwanche omorigereria ntoteme korora nchera ki torakonye omomura oyo ondi bwensi naende orabase koirwa

Kwaigeria omonto korwa chinsu kobua komoa ensu nabo oramoe chibesa nke igo iga amatuko abere atochiarire lakini nagosaba ng'a anyore at least nonye na ekosi ase omo achie goikonya bieka iga ekong'orokia ng'a na omonto oyo otagete goikonya naboigo ogokonya nonye na egesaku egochi gocha bosio. Ntarachi gokora ribaga okwanera omorigereria oito personally, mama omino gwateba natete koirana na abana aba bamino, abanto ba ekenyoro eke iga. Mbamwanchire ekero okorigereria. Mbamwanchirete ache, nonya mpaka omogambi omonyene namwanchirete ache nere otara otaraibange gocha lakini natete ngocha aria motienyi nonya ikomi otaraika. Obwamate bwabo na maumino aye naki bore? Mbuya ti- nkogamba tore nkowasiliana tore, nkomanya komotebia inde irana, nocha ogende ase okwenda aye oende ase teiyo oraende. Bakoirana iga iga iga nonka. Eeh. Mbuya mono timbwati mange ngokomen- ngokoboria ah, naende na ogosaba kwane ng'a Nyasae tiga aende gokobwatesia. Ah, abagusii buna nayarwa gokwana aria ng'a entakana ekaebwata buya egakora ki? Kamenya. ekamenya, eyende ekaebwata bobe egakora ki? Egasira.
Egasira. Eh. Ah, na ogosaba kwane ng'a onye kwasabire bo, na omogusii okorigereretie onye karagokonye, nogo no- no promise ase ekamera eye ng'a nosome naende okonye enka yago, naende boigo obe omwana omuya. Endagera ero nobwate? Endagera ero aa, Hmm? Ogotematema tu igo ekero okonyora agake, Hmm. nakwo okobera juu no- juu nomaete emechando obwate, tokonya ko- koebeka expensive mono. Okay. Mm.
Ngosoa tore ase amaete omwancho omorigererie torigererie enyomba yaye yonsi, naboigo torigererie ime ng'aki ere, ase eng'encho osabire aroseriwe enyomba. osabire agache erio osabire enyomba yaye oyo orachake komorora obogima noye boke boke ngosa tori torigereria risamete ng'aki ere alafu tomanye ko decide gose aye bieka ori o decide ng'aki oramokonye oyomo keria egeke omanyete ogokonya tari obotajiri ogokonya na omoyo keria egeke obwate nabo ogomokonya keria egeke obwate nabo okomokonya naende nabo ekoba aye bieka nabo mokoba abange lakini aye bieka aye otegerete aye ondigerereti chinsa echi iga come for the aid of this young man. Eri torosie society ere gose ere engiya. Ah, nintete koreta eh, baba omwabo eh, baba omwabo iga iga nere atwerese igoro y'omwana eri na barabwo nere batwerese ng'a ng'aki baroche obogima bw'omomura oyo Ng- egento eki kiabete ng'aki kiarenge goikera bono iga amang'ana aya agokwana chimbwa chi'omomura oyo ng'aki chire at least nonya oyo oraire komokonya arore enchera ki aramokonye togenda ande are Chimorigererie buna nagotebi nkorete ande eh, baba omwabo nere atwere esaa yaye at least nere atome nte make twakwane na omwana nabo igo baba omwabo nere tiga ngo arato ng'a naye omwana oyo agokwana naye ekeene ng'aki anyamaete naende nki aramente igoro ya story eye karibu sana omong'ina naki ogokwa Janet kwamboka Mm. inche bono bono omwana oyo nomochokoro one bono ekero baganete bache gotagora enyomba ritang'ani bakaratisia ore omwana oyo bakamoretera mpaka amachuma, amachuma aye rende akagamba buya agateba omwana oyio onyore korwa gose nomobori gosee onye gokare omosarebu oche otige are amachuma ayio akamokwanera buya omwana oyio agateba inche gaki timbwati mang'ana, mang'ana ayio agakora ki? Akaera omwana oyio akaenderera komenya iga arioka, akaenderera komenya nonya omenyete mba mbamoigweretie bitang'a iga. Bono ise ekero akwete, bono ng'ina rende tarenge ororo mboganda achiete, bono ekero arenge boganda nore mama omwabo nakwete bono tachi ekero agochi gocha akanyora ng'ina akakwete bakoenigigwe na oyo nere otang'anete koenigwa bono. Bono baka bamura bamwabo bakamobeka rende bakamotebi yaya omogaka oyio nakora ki? Nasira. Amaene nabo bamoretete aa, bakamokoba ne chipikipiki renge aa, tari isato? Abamogoa bakaaa omosubati buna bare na abana, are buya sana na abana bamogorete mpaka endagera omwa abana bagocha koria bachakere obogima agenderere komenya iga. Bakabwata bakamosera. Omo omosubati oyio akabera iga rika ngatebia oyo omomura oria oyo otiga gochia agachaka kondama sana. Akandama amaene agantebia eh, bogoria omosubati oyio okore ki? Nobori mong'wenerete moire moire mwao, ngateba gaki ee nabo nkamoiraneria iga, ee nabo nkomoira. Abana barenge nabo barabwo ki abana abwo abake, abana abwo enchara ekabanyara sana, abana aba bakamboria, baba rogoro into intoike rogoro, egekogera mbamanyete nore omwane rende omwana ere rogoro gabo, ng'aki togokora tonyore endagera, mbaramate erio bamosereti nere kare na ebinto ebi, abwate chibando abwate baka amagutha eching'eni abwate mpaka ching'eni agocha gokora ki. agocha kogochandera obogima. Bagakana omwana oyio omokogoti agakana kata kata tintageti korora mosubati oyio. Ekero twarenge ekiombe gete moino iga aria toikaranse na abang'ina gete tokoragende ekiombe ekio kia ababuraka. Nabo toikaranse abang'ina nchera iga bakamana gokwana ekero bagoeta iga abana abo chifamiri eyio ende eyio ya mwabo rende abamura ba mwabo. Mosubati oyio nabekirie boki tagokora ki? Iga atakobera, naachia abegeni nigo nkogenda are, agachaka goteba omwana oyiooo, omwana oyio abwate enyaruka, akanyaruka ako agake, ng'a iga isiko akaruseti, togoteba omwana nonye are komorusia isiko, omwana oyio nonya amoiborete igaa, ekero bagochia goetana, ekero bachia goetana noo nomomura oyo, igo agendete kebwateranetie, naende omwana oyio nabo abwekaine omomura oyo, bono togateba naki, omwana nyaruka bwensi nago na- nabekere entane. intwe tokaa omong'ina naro omakobiara, omong'ina oyio kwaye moika iga, omong'ina oyio tokacha mpaka epaara eria mborarende abwo omosubati agoserigwe tokamotebia iga, aye togateba inki bono gekogera mogoserie omwana oyo, onye onye oyio ng'ina moke noo arache achete ago ago agotume agotenga iga abwo epaara agotenga, tari kobera iga, tiga agende, tiga agende achie koreta embori. Intwe tokamotebia, Bono embori yaki rende mogakoe taiyo bono bagocha gokora ki? Bagocha gosonsorana, naende tari bwoye arenge, na ekebarua arenge korigereria abana baye rende ba anyore kende baragere. Ere ochire mogakoyia obo abanto bagacha bakamotengera rendeee ase efamiri eyio etamotagete, bagachaka gotenga eeh ng'aki konyora ng'ai ore, eeh gwachaka korera gwakora ki? Mosubati oyomo naba naba abwatete akarara onsi akatoirereee amagoro igoro. Intwe tokamorigereria igo na omogina oyio togakora ki? Togatiga. Amaene togochia kobarana na omogina oyio, yaani igo omosubati oyo igo ombategete abe ere iga igaa arende abana baye, na abana abarende batarenge baruete isiko, abana aba nigo iga baiboire. Bono bagasaria abana abwo amaene batarieti endagera, ching'eni echio bakaaa omosubati oria. Ekero bamoa omosubati oria agaa oyo bono kasi neye yaye, mwaye mboro amato iga aria, nabo arusereti ching'eni echi rinabu abwate. Abwate rende namaguta eching'eni kera egento rende mbamobangete bakamoa bakamosaera obosie bakamosaera ne chibando. Bamura abwo abamwabo abanene nabo bairanete, naende akabaakera esimi akabatebi mochiche kong'oyia nasererwe. Bari bamoreta ne epikipiki. Eeh bari bamoreta bamura abamwabo na baka bamura abamwabo nabo bamoretete iga. Tarenge mosubati mobenche buna twamenyire nere gocha gocha gocha gocha tabwate amang'ana. Nonye noyo bamochanete. Amang'ana eh, rende Nyomba, okomachana nyomba, kwa nyomba. nyomba korokwa nkoro Nyomba na beri.
enyuoma na bere Mm. bono bono togasinywa bono ekero bagocha gotagora enyomba eye bapangete ekero bapangete bengete baka ba- ba- basigete baka amarwe ekero koba naki baitera ase ritoke riria amate iga aria. Bono batangete bakagora mpaka engoko bacha gokora ki? Bagotagora enyomba eywo bakooni chinko baa baserekee rende benge amaru baserekee, ekeroooo batarache gotagora enyomba eywo mbabwate chiburani gocha gocha, inche nkababoria bono munaa ng'ina moke rende, nkarangeria omwana oywo omokoti nkamobori iga, toto ngiye kogera ogotagora enyomba ya ya omonto osirete, soro nigo agendete goika amaene agakora egasi sana, akacha koagacha enyomba eye. Inki ekero mochia gotagora enyomba y'omwana oyo? Ing'aki atebete, nigo atebete iga, omwana oyo iga ase obo nabo ang'iraneretie, akamanya kogenda agatebia mosubati omwabo omonto naro otegererete rende buna akomogambia, nomanyete buna aunt yane yakwana, yakwana naki ekero togochia gotagora enyomba? Bono igo gaki naende omonto oyomo erio agwete omonto oyio ochete gotebia akamanya goteba oyio mbocho are kogenda are komotebia ee, igo tokwana gochia ime mono. Bono enyomba eye ekero bachete gotama, inche omanyete bakangara gose oyo otira gochia iga iga ere nao arenge, rakini abagaambi bachete komosuguma bakamotebia ng'aki, gaki onyore gokora ekwo erende naye gogosoka pi nkoirwa ore echela. Omotoroti oyio agachia komosuguma akamotebia genda karue igaa karue aa, nonya inche ararete bororeri kanyara onyure amarwa bono ochire atindiete. Lakini bakamosukuma abanto, tokamosukuma tokamotebia, Yaya, omosubati onde okorokwa Mbera moino oo. Tokamotebia, Gaki, gaki ngoitwe bore bobe, naende gose nkoirwe ore echela. Baria mbabe je, oyo nagendete akoiyia abasigari korwa nyansi bagacha bakababwata. Aba, aba, aba, abakwerende abatureti baria bachete, bachete gocha kobwata omomura oo bamoire echela, bakaimokia omo, agasokia omoro korwa nyomba, oimoka ogotia oyo. Agasokia omoro korwa nyomba omurabu se, atieretie. Igooo, bono noonete mwamama omwabo konya ataragacha nyomba. Bono mbono tagacha. Yaya taragacha. Okay. Bono amenyete buna one omokogoti, rende naende otwanchete ng'a na omokogoti are nabo akomenya mwamama omwabo. Okay. Bono bana aba, imbari gotegera mbari gontegerera inche omonyene gose mbari gotegerera eamate inkie kobatebi. Omochie oyo, igoro omonene. Omogaka oyio abwate abang'ina babere, bono moino abwo nintwe enyomba enene, aba iga nabwo enyomba enke. Yaani mong'ina oyio tagokwana kende, gose bamura bare iga moino mbagokwana kende. Iga anka iga asende, abamura ebakwete bonsi barenge babere abagoko bo bonsi. Bono nkababoria ng'aki, mama omino oroche nakwa, bono nainwe mwachakire gotiringa omochie, igo mware gotwara amasikani na mama omino asirete, mbu nainwe mo- moechoke mo- momenye omochie buya. Eh, bono naende mwanchakire gosaria omochie, omoiseke oyio oyio bono oyio ore oyomo iga, iga aaga, eh, bono iga abwatete nere okoenda gokontisia emegondo eyio abamura barenge babere bagotoreti gochia aria kwerende, gochiraganga, bono akaenda agakontisia emegondo eyio, Oborimo naende bwaba miaka bora. gose na ikomi.

Nkamoboria, Ng'ai abwo bagokong'onta? Akamanya gontebia ng'a ara aya bateba baa batagure bagende komwagachera. Bono nkaboria ng'ai agochi achia korara, nabo namoboretie mogondo nare korema, naende nkarora inbocha igaa nabo barabase kong'aka. Amaene nabo naigwete eparagaka eparagaka. Inche ngateba bono tinkogenda oo ase eng'encho Yohana aa mbabwati amasikani, naende mbakandwanirie ase eyio mbakang'itire, lakini rende omomura oyo omokogoti oyio oyio bono otagete goita omwana oyo otagete komoseri, inche raro tanya ko kondwanisa eyio gose ndebe ng'a nang'e ndandwaneti, oyio nkondwania arenge naende akore amo amang'ana aria agocha naye akobe akogenda. Nonye na omomura oyio ere nabo akondaama mbari gonseka buna na eanty yabo. Yaya, mbabwate masikani iga nonye na aba- yaani totebe nonye ne makobiara oyio omoino iga, mbabwate masikani nere, totebe nonye ne chikasini chiabo awo oyio ne ekasini bono oyo nere bono mokamura omwabarente kabisa, obwate masikani eh. Bono bagachaka koywoyoria omwana oyo, bagachaka koywoyoria omwana oyo, abanto kabooria ng'aki, inki mokomoywoyoria iga. Abanto aro ntumokererete igoro otatiga bono bagatoengera na onye batwengerete na barobuu bambachete rende na baroo bakabwata. Bono onde taiyo ogochi gotacha ebatebeti buna abagambi ng'a mori gocha iga, mori gocha iga nonye ne enyaroke eyio tegocha iga enchera amang'ana achete iga amo isiko eyio akore ama intwe togategerera bono tabwati nonye na amasikani. Ari bwoye? Eeh bwoye ng'umbu gari bwoye aria.

Mpaka bono abake omobasito oyio nere abekerete okoboko omotwe, akamotebia, Tata obere iga iga, naende orende rende efamiri eye iga. Bono ng'ina, ng'ina nigo aseretie buna achete. Ee, omwana bono onde riato abatebie bono onde nachete. Nachete agaserigwa chisaha, embura egatu sana, noo eigamete moyo. Akaiga mororo bono, agakera baria bamwabo esimi, bono rende ng'ai ngochie? Mogambi tarengeo nere, mogambi iga achiete casini yaye yasirete, nigo achiete. Bono ekero oroche omogambi ekero agwakerwa esimi gochia oo, aka omogambi akamotebia irana orare mambia togambe amang'ana ayio. Agachia kobwaa ngesabu naende ere omonyene enchera bakomotianera nabo oramoete akabwate akande. Erio nabo bono iga buna bono aroche batagorete iga naende nabo onye oplanti naende nabo oranyore omentire naende amatuko kotacha.
Tagocha komenta amatuko, bono nabo arakerwe esimi akore ki? ache. Okay. Eh.
Mwana oyo oteire at least abantu bamoagachire nyomba eye. Mm. Ya igo naye nabo go support ngo oyo ra momente support ya kore. Nanjere ne ngoteba ngo mwenisi ye onde bwensi oreru nonye mba basimba arati nabo ba okonyo mwana. Singe nto mwana obwate oboko. Obokong'u sana barobwo nabwate, na inche rende oroche na inche timbwati kende, na inche rende nabo tobwate abana, na abana namaru barongeire na amaremo bagotangasa bakore ki? Baone. Omwana oyo oteire natagete asome, natagete aa- agende akore nonye na ekosi, gwanchire ng'a aso- a- a- agacherwe onde amobeke naende aise kobekwa buna omomaete, aise goakanerwa nonya ne ecollege e TVET, agende asome nonya nobobundi oboagachi amang'ana y'esitima, igo oroche ng'a nabo akoe goikonya. Chingo Eeh. chiaye ng'aki chire ekero omoeete? Chingu chiaye ne chingiya chire, inche ntanya kongosera, naende onde tanya kogosera, oyo bono nere omwana oyo iga are mwana bworia, tanya komogosera. Yaani ase obwagare igaa ekenyoro eke iga tanyare kogosera onde, nonya na abanto nabo baigwete bobe sana ekero bakonyora oserirwe omwana oye Okay. mba- mbagechete bo. Alright. Ekio oratebie omorigereria otorigeretie igoro ya situation eye yonsi, eye otagete gokonya omwana oye nki oramoerese? Ekio otagete komokonya tiga aramoreserie enyomba ritang'ani, enyomba yaane teri ngiya mono, ara abwo ase oyene ere ekero amwagacheire enyomba eywo nabo ekosi eywo yairwe ekosi eye egakiorwa enyomba ere enga ngiya ake akaba gake iga.
Mwanche morigererie ngochia tore korora enyomba eye iga ya omwana oyo lakini buna mwaigure igo tiga tocha amo twensi ande and we promise to be accountable to every coin. moratome gocha ase tore eri tokonye enka eye naende tokonye omwana oyo. Onde oratake komosapotia amang'ana esukuru you can just talk to us eri tokonye omwana oyo tomoire esukuru. Naende ekero twakorire igo nari tokoreta estori baadaye totebe ng'a this is what we've done. Onde oratake komoagachera achenche nonye namabati yoka, onde oratake komoroseria nonye ne efloor yoka.

Akia Mia. iga bono omwao Ah, Omanyete.
mm, Tete. Gotema tema obogima. mm.
toroki mwago ka- karibu mwanche morigereria ekero okorigereria enyomba eye nabo ere iga eh, nero sitting room ya omwana oyo iga eh, ebinto biaye nabio ebi iga bia okoriera to- toerese ya mwago ng'aki ere. Ebi nabio ebinto bi'okoriera, nonya ogotuta nonya ngotuta eroom mwa bw'enyomba, nonya ekero ochagete konya gotwa nonya nkorara, gochia nonya bedroom, Omwa ekamera yane nabo igo omonto bwa ekamera yane nabo agasoa gochia ororo. Eyi nere bedroom, Beka ebasi igoro bono rende.
Eye nere bedroom no nkorara egochima abwo ero ne bedroom lakini bono nere nabo ere Tosoyie ororo omonto noria akomanya enyomba yao ng'aki ere. Eh, mwanche omorigererie nabo okorigereria omwana oyo oisamete, that is the house. Iga bono Eh? eh, bado ne bedroom ere aye lakini bono chest eria ere bono Mm. naki ng'anyerete naye gochiera aria Mm. nanye korara ororo bono nengosaba mwe ngonkonya Eri ne room yende Naye eya kabere. nkoba buya.

At least bono ebe ase omonto ararare.
Alright. Mwancha omorigereria enyomba eye buna onye roche igo, noroche enyomba econdition ya enyomba ah at least ki toranyare gochenchigana na amabati naye aa nte tobe omonto oko ore o nopromisinga norosie enyomba econdition because noche buna ere iga notakiri naye obe omonto oko okwabusana nonya enyomba yago korwa akarungu na akaiga kabe buya. Nkonyabusa nde bono ebikega ebi nokwabusa naende okonyora mambia naende kiabeire giakinire. Naende buna ngosoka soka ekibarua na kebarua omonto aye ogwanchire ogende ororo gose nsa ine saa tano agote yaya egasi yane ogocha eke mambia onye kore ekegokomara koba nkoebesa yago bono tiri konyara naibaga yogokora egaa kwabusa enyomba. Alright uh, okay mwancho murige nabo kurigereria nyomba eye cameraman yane tigete round erigererie condition ya nyomba kera ase uh, nomomura oyino orochi buna aragwe cameraman yane rigereria nyomba eyi round korwa ase ayi bedroom chinyomba echi chionsi ipi at least tomanye korora ng'aki ekoba yes mwancho morigereria buna twarigereire enyomba eyi buna kwarorire enyomba eyi buna ere yani nobororo oborere obokong'u, you can just imagine buna omonto namanyete enyomba eye, nonya egetanda nkwarora, ebirogo na oroche, kwara eroom eywo ende yaani ogokumia amabati kwarorire buna are, aah iga ng'ai iga bono ase gwa oteneine ng'ai? Iga bono ase omosat bana bamotindegete bono ore Oye ne grave ya tata omonto. eeh nere egrave ya omosee Aha. eeh Oo. nere iga.
Na na na iga aria mate. Eeh nero ne Ne chio ya abageni era. Oh, eh, tiga tosoe korwa toro- torore because Nyomba enene mwate ya abageni.
mwate Bono rende naye tobwate emechandero abo ogoseka. bono nabo tokorora omonto otegokonya amanye emechando yago ng'aki ere omanyete tori gosoka mechando yago eh?
Bono iga no ngocha.

Ah, in fact, yani ntete kamera yane erigereria gochima, erigereria echo. Eh, it's very pathetic. Yani ne condition geto tanyare koeresa. Eh, noroche buna ere nono murango koru gesieri, noroche magu, yani yani ne condition gete enkong'u. Onde oratake gokonya omwana oyo iga let's just tiga abagusie, chi cases nchire chire genuine buna echi iga. Naende nabatebie ng'a onde otete gocha iga Igwekire Nyamataro ose gocha Imperial high school iga agati maiga kanonda ng'aki ase aye omonto oratake gocha bono personally gocha baka
bwonchiri kanonda Imperial kigwekire Imperial nabo okobori bwonchiri o Martin Martin oyotete gocha nabo agocha nonya ase baka iga erio okonye omomura oyo lakini onde bwensi origereria omogano oyo iga